Nama kana hunda irraahuu ibaadaan isaan qeebalamtu. Ulaagaa lama guutuu qabda. Man kaana yuriidu harsa duniyaa nuutii minhaa. Namni sii arke sawaabni keessanumaa quba qabaadhu. Beekamtii barbaadaaf waan takka daleeyde taanaan beekamte sawaabni keetiis sanuma quba qabaadhu. Koostaj'i akka si cinaa dhaabbata. Akkas jee eenyuuf dalaydan eega dalaguun isin irraan hafne yoo rabbi biraa sawaabatti argattan isinii wayyu. Gartee? Ifumaafuu if hin beekin waan sadaqatte san boo gurbaa. Naa siin jeemi ifumaafuu if hin beekin. Sadaqadhuu gali baqqaa if hin beekin atummaanuu. Si hime an kunoo. Qandilii dhaamsitu isii kaameeraa hin arkin sani adeeroo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Akkam obboleeyyan nagaa fayyaa jirtani mirqana gurraacha keessan arraas deebi'ee jira arraas dhimma jabaa tokko dubbachuu barbaade dhimmi kuni dalagaan ilma namaa hundi hin qeebalamtu Dalagaan ilma namaa kana hunda irraa hin qeebalamtu. Nama kana hunda irraahuu ibaadaan isaa hin qeebalamtu. Hundi ni dalaga malee hunda irraa hin qeebalamtu. Sababni ulaagaa lama waan hin qabneef. Dalagaan tee qeebalamuu yoo barbaadde ulaagaa lama guutuu qabda. Akka shari'aatti ulaagaa lama guutuu qabda dalagaan tee qe- rabbi biratti qeebaltee argachuudhaaf. Lamaan sun maali? Al-ikhlaasu wal-mutaaba'a. Ikhlaasaa fi mutaaba'a qabaachuu qabda. Ikhlaasaa fi mutaaba'aa jechuun afaan Oromootiin Rabbiif jecha dalaguudhaa fi sunnaa Rasuulaa irratti dalaguu jechuu. Ikhlaasa jechuun garsiifannaan ka keessa hin jirre, dhageessifannaan ka keessa hin jirre, beekamtii barbaaduun ka keessa hin jirre, eh, dantaan dhuunfaa duniyaa irra akka ati barbaaddu ka keessa hin jirre waan san dalaguu jechuu. Lammaffaa mutaaba'aa. Almutaaba'aa jechuun hordoffii jechu hordoffii rasuulaa qabaachuu jechu dalagaa khayriitiin dalaga jettee ta rasuulin ajajii yoo dalayde bid'aa jaamti wanni sun waan sunnaarraa maqe jaamti kanaaf wanni ati dalaydu waan rasuulli yookaan shari'aa keessa dhoorkaan tahin ibaadaa yoo taates sadaqaa yoo taates Womata fedheyu yoo tahe ta shari'aan kallafne sunnaa rasuulaa irratti tahuu qabdi jechuu. Akka akka rasuulli jee dalagu qab- da- dalagamuu qabdi hojiin keeyrii sun. Akka rasuulliin ji'iniin yoo dalagamte ammoo mutaaba'aan qabdu waan taheef hin qeebalamtu. Ammas yoo dhageessifannaa fi dantaan ati barbaaddu keessa jiraatte ikhlaasa hin qabdu waan taheef hin qeebalamtu. Ulamaan Islaamaa akkasitti Al-Ikhlaas wal mutaaba'a jechuun waan kanarraa goolaban. Ragaa yoo fidannu wamaa umiruu illaa liya'budullaaha mukhlisiina lahuddiin. Akkana jaa Rabbiin Quraana keessatti wanni isaan itti ajajaman ibaadaa Rabbiif qulqulleessoo haala tahaniinii jaa. Kana jechuun namni biraa ibaadaa tana keessa seenuu hin qabu jechuu dantaan ati nama biraa irraa barbaaddu. Hojii daleedu tana keessa nama garsiifatta yoo ta'e garsiifannaadhaaf yoo ta'e yookaan beekamtii barbaaduu yoo ta'e beekamtii siif kenna. Man kaana yuriidu harsa duniyaa nuutii minhaa. Nama dantaa dhuunfaa barbaade duniyaa tanarratti waan haajaa duniyaadhaa ka barbaadani kanninaaf bakka. Garsiifannaaf waan takka daleeynaan namni sii arke sawaabni keessan umaa quba qabaadhu. Beekkamtii barbaadaaf waan takka daleyde taanaan beekkamte sawaabni keetiis sanuma quba qabaadhu. Wamaa lahu fil aakhirati min nasiib. Aakhiraa keessaa qooda tokko hin qaban qooda hin qaban aakhiraa keessa. Mee suuraa tana laalaa. Suuraan tuni miskiintittii tana Gurbaan kun kalooytaa kaayatee deema. Miskiintittii tanaa fi waan hanga tana kannee akkasitti koostar jee miskiintittii cinaa dhaabbata. Koostar jee akkasii miskiintittii cinaa dhaabbata. Miskiintittiin ammoo akkasii harka fuularra kaayatte. Sumunii namaan barbaaddu isiin akkasiiti. Akka dhabaa akkana isii godhe malee. Akka dhabaatu akkana isii godhe malee numa mijjaayiniif malee sumunii namaan barbaaddu. Si galee? Inni ammoo waan hanga tana harka keesha kaayatee akkasi koostajji akkasi cinaa dhaabbata. Akkasi jee maal maaliif kun barbaachise? Ikhlaasa hin qabdu jechuu hojiin kun. Ikhlaasa hin qabduu jechuu. Rabbiif jecha hin dalagamne jechuu. Sawaabatti ni saabbatu namni kun. Sawaabni isaa suuruma tana. Suuraatti hin ka'eemi ni gahaaf sawaabni isaa kanuma. Rabbi jee. Faayidaa duniyaa barbaada waan ta'eef. Dabri tanallee ilaali ammas. Nama shaniin kaabineen namni shan veeraa leetira sadii leetira hangas waan caalu natti hin fakkaatu. Zeeta hanga kana kaabineen namni shan ayyoo tanaa kannaa jallatanii akkasitti suuraa wajji ka'an. Leetira zeetaati jechuun akkamiin namni namni shan kaabineen gurguddoon tun suuraan ay- ayyoo wajji ka'an hamma isiin nama qaanfachiisu hin argitanii? M- Eenyuuf daleeydan? Eega dalaguun isin irraa hin hafne yoo Rabbi biraa sawaaba itti argattan isinii wayyu. Obboleeyyan kiyya dargaggeessi lafaa dhufaa jirtan kan hojii kheyrii irratti hirmaachaa jirtan waan akkanaaf irraa eegaa. Miskiinni kun ni qaanfata obboleessa kiyya obboleetti tiyya. Nama Rabbilleen dubbatee nama qaanfataadhaa jira. Namni ni qaanfata. Ati waatti kannitee suuraa akka wajji kaatu hin barbaadu namni. Maa miskiina darartan hin kanninaa fidhii isaa baqqaa kalaas. Maa darartan miskiina. Miskiinni rabbii nagiyaa naa beela isaati hin jiraatu. Maa darartan. Rabbi biraa isumaan harkattan. Nama biraa isumaan harkattan. Namni illee isin arrabsa suuraa akkanaa namni isin irra isin jala beeka namni ni. Isin jala beeka namni waan akkanaa kun gurran ta'u dhageettiin ta'u dhiisaaf irraa waan akkanaa. Rabbi biraa waan xiqqishoo takka rabbi biraa kaayachuun barbaaddanii. Sadaqaa harki mirgaa kanne harki bitaa keen dhagahinii jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaa jechi haftee waan ati mana keetii kannite ollaan kee hin beekinii jechuudha. Hattaa jaartiin teetillee hin beekinii akka jechuuti.

Nuti wanni waa isini kanninuuf, wanni sumunii teenya isinii kanninuuf, wanni isin gargaarruuf, liwajhillaa, fuula Rabbiitiif, laa nuriidu minkum, isinirraa hin barbaannu, warra isin kakanninuuf kanarraa humaa hin barbaannu, jazaa'an walaa shukuuraa, galataa fi fayyaadihii takka isinirraa hin barbaannu, wanni nuti barbaannu galata Rabbii qofaa, Rabbi irraa barbaanna. Rabbirraa barbaannaa mire eega rabbirraa barbaanne waan akkanaa kana bakka garre dhoorkuu qabna ifiifillee godhuu hin qabnu. Namni hojii kheyrii irratti hirmaattan waan kana hin deeggarinaa. Hin fudhatinaa. Hojiin kheyrii baddee jirti, garsiifannaa taatee jirti wanni hundi, dhageessifannaa taatee jirti wanni hundi. Guyyaa qiyaamaadhaa warra tokkoo jira. Deemaniis jannata bira gahan. Jannata ogaa achi argan dachaasa ajaaniin. Ni dachaafaman isaan kun. Hoggaa dachaafaman maali yaa Rabbi jennaan garsiifannaadhaaf daleeydan. Haa nu arkaniif daleeydanii galanni keessan sanumaa jannataas kunoo gartanii isiniif gaa hara ibiddaa deebi'aa jeen. Agarsiifannaadha jechuu. Garsiifannaa sawaabni si garsiifannuma sani. Hojii kheyrii namni sin arkin yoo Rabbi biratti haanaa katabamtu jette. Sawaabni qixa hojii miskiina gargaaruu guddaan jiru ammaas. Dili dhaamsiti sadaqaan sadaqaan dilii dhaamsitu isii kaameeraan hin arkin sani adeeroo kiyya sadaqaan kaameeraan arke tagarsiifannaan keessa jiraatte diliin dhaamsitu dili qamsiifti malee isummaanuu si gubdi malee agarte kaameeraan harkuu hin qabu sadaqaa si fayyaddu. Waliigallee dha- miskiina gargaarra jettanii qarshii kumaan gana kanneen kumaan gana kanneen maasha Allah waan bareedaadha miskiinni fayyadamaa jira. Ati immoo homaa fayyadamutti hin jirtu rabbi biraa homaan qabdu dhageessifannaa fi garsiifannaa malee. Miskiinni ganda keessan guutuu jira. Mee caljiitu karaa warra keessaniitiin dhaqi abalu abalu atii sangana atii sangana jii warra keessan ollaa keessan ka agabuu jiru sani hiriif warri biyya alaa jirtanis. Kayri wa kayraat akkasitti oofaa. Nama kitaaba hin qabne kitaaba bitaa. Miskiina agabuu jiru soomansiisaa. Kanaan ala akka ga- akka waan garsiifannaa tokko akka isin duraan taane milkii teessaniin barbaadaafiin kana jee obboleessa keessa obboleettii tiyya obboleessa kiyya milkii teetiin fedha akka ati asitti horii kana baaftee akiraan hongooyineen barbaada. Kanaafin siif hime Rabbiin hojii keenya ka dalaynu hunda Rabbiif jecha nuuf haa godhu ikhlaasaa fi mutaaba'aa Rabbiin itti nuuf haa kannu hanganaan ja'anii wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu an gurraacha keessan.